Fi ħdan l-Awtorità tat-Turiżmu insibu tim attiv u mmotivat b'membri li jokkupaw pożizzjonijiet varji daqskemm huma interessanti. Illum niltaqgħu ma' Tania Sultana li ilha taħdem fid-Dipartiment ta' Riċerka mal-Awtorità għal dan l-aħħar 25 sena.
Fi ħdan l-MTA l-pożizzjoni tiegħi hija ta' kap ta' riċerka. Eh, bdejt naħdem mal-MTA fin-1998 bħala executive Well, dak iż-żmien kienet għadha NTO hemm, għax kienet responsabbli biss mir-riklamar. Mbagħad kien sar restructuring fejn ġiet imwaqqfa l-Malta Tourism Authority, kif nafuha llum, u ġiet imwaffqa fit-2000. Fit-2000 N2 ilħaqt manager, ħarġet l-opportunità ta' din il-pożizzjoni, applikajt għaliha u lħaqt manager. Komplejt ovvjament bix-xogħol ta' riċerka, fit-2007 ġiet opportunità oħra fejn ilħaqt il-Kap ta' Riċerka, ġifieri il-pożizzjoni li nokkupa llum. Il-xogħol prinċipali tiegħi huwa ta' riċerka. Tgħidli riċerka xi tfisser? Riċerka għandna ħafna studji, Jiġifieri bażikament għandna riċerka li ssir mat-turisti għax importanti li nkunu nafu l-profil tat-turist, it-turist x'jaħseb ukoll dwar l-offerta ta' Malta. Nagħmlu wkoll riċerka mal-industrija biex naraw ukoll l-andament tat-turiżmu f'Malta. U matul is-snin li ili naħdem l-MTA saru ħafna riċerka fuq aspetti differenti, eżempju, għamilna riċerka wkoll fuq il-popolazzjoni x'taħseb dwar it-turiżmu għax peress li t-turiżmu kien qed jikber ħafna, importanti li tara wkoll il-poplu x'jaħseb dwar l-industrija tat-turiżmu wkoll. Għax il-poplu Malta hija żgħira u t-turist jintaqa' mal-poplu l-ħin kollu, ġifieri matul iż-żjara tiegħu, għalhekk importanti li jkun hemm relazzjoni tajba bejn it-turist li huwa l-guest u l-popolazzjoni li hija l-host. F'din linja ta' xogħol sibt ruħi b'kumbinazzjoni meta gradwajt meta gradwajt fl-ewwel degree li kienet speċjalizzazzjoni f'management bdejt infittex xogħol, Kien hemm din l-opportunità fid-Dipartiment tar-Riċerka kif semmejt dak iż-żmien NTOM u applikajt u naħseb intgħażilt għax għat-teżi tiegħi kont għamilt it-tema tat-teżi tiegħi kienet fuq il-kultura ta' sigurtà u l-kultura ta' health and safety at the Malta Dry Docks. U peress li kienet metidoloġija fejn intervistajt mitt ħaddiem dak iż-żmien li kienu jaħdmu l-Malta Dry Docks, Kien fiha ħafna xogħol u ovvjament ir-riċerka f'dal-każ qed nagħmilha fuq it-turiżmu m'inti l-metodoloġija tista' tadotta għal industriji differenti. Mid-dehra kienet intlaqtet dik l-effort li kont għamilt għat-teżi tiegħi u mejn li kont intgħażilt għax-xogħol għal dik ir-raġuni. Però kif jgħidu, kollox jiġri għal raġuni, jiena s-safar dejjem kien għal qalbi, jiġifieri bdejt naħdem ta' età żgħira anke biex inkompli nistudja u ngħin lili nnifsi wkoll finanzjarjament inkompli nistudja għamilt ħafna xogħol fit-turiżmu kemm f'lukandi u anke f'ristoranti u l-ewwel savings tiegħi kont infaqthom f'holiday. Jiġifieri is-safar dejjem kien għal qalbi. U fejn jidħol riċerka naħseb jiena hija waħda mill-industriji li sbaħ fejn tista' tagħmel riċerka għax hija għal ħafna raġunijiet hija industrija vasta u interessanti immens. Ġurnata tipika tiegħi fuq ix-xogħol hija pjuttost ġurnata impenjattiva.

Prinċiparjament għandek l-Uffiċċju tal-Istatistika li jipprovdi ħafna informazzjoni dwar it-turiżmu, għandek l-MTA li għandna ħafna studji li nagħmlu aħna, għandek l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li jikkrea ħafna dejta, entitajiet bħal Heritage Malta, dil-pjattaforma fejn li l-fondi qed ġejjin ukoll mill-MDIA, il-Malta Development and Innovation Authority, se ġġib din l-informazzjoni f'post wieħed. um, available online fejn kemm il-pubbliku u kemm in-nies internament u esternament jistgħu jaċċessaw din informazzjoni eh, biex jieħdu deċiżjoni taħjar. Ġifieri fej issa bħalissa biex issib informazzjoni titmur f'postijiet differenti, dil pjattaforma ħataqqat kollox

Jiġifieri bħalissa ħafna mill-ħin tiegħi huwa meħud b'dawn l-affarijiet. Ovvjament għandi t-tim tiegħi ta' riċerka li kollha nisa, kumbinazzjoni wkoll. U rridu niddiskutu bejnietna. Barra minn hekk nirċievu ħafna requests ukoll on a daily basis kemm mill-Ministeru anke mill-pubbliku, minn studenti, mill-industrija, isma' għandkom, anke minn eżempju kunsilli lokali. Kunsilli lokali japplikaw għal ħafna proġetti kemm mill-fondi tal-Ewropa u anke tal-Gvern, u jkollhom bżonn riċerka biex jibbażaw l-argumenti tagħhom fuq il-proposti tagħhom.
L-MTA hija membru tal-Kummissjoni Ewropea tal-Ivvjaġġar, jew l-ETC, li hija responsabbli għall-promozzjoni tal-Ewropa bħala destinazzjoni turistika fi swieq barra l-Ewropa. Din il-Kummissjoni tiġbor fiha diversi gruppi ta' ħidma u min-naħa ta' Tanya, hija tipparteċipa b'mod attiv fil-Market Intelligence Group. Il-European Travel Commission hija organizzazzjoni Ewropea li tgħaqqad uffiċċji tat-turiżmu fl-Ewropa. Għandek 34 members fl-ETC. Issa, ix-xogħol tal-ETC jikkonsisti fi tliet aspetti mainly, wieħed ta' marketing, għandek ukoll ir-riċerka u għandek l-advocacy. meta ngħidu marketing biex nirreklamaw l-Ewropa f'kontinenti oħrajn. Fejn jidħol fejn tidħol riċerka, nagħmlu riċerka biex dak il-marketing isir mill-aħjar possibbli. Advocacy titratta temi eżempju ta' climate change, connectivity, visas, għax hemm ħafna issues u hemmhekk ukoll tinvolvi riċerka. Issa jiena r-rwol tiegħi f'dawn l-aħħar 25 sena ili attiva fil-grupp ta' riċerka Ġifieri kull kull tema għandha working group. Il-working group huwa eh, immexxi minn chairperson. Ġifieri issa eżempju ili għal 25 sena attiva fil-grupp. Però fi frar li għadda kien hemm l-elezzjoni għal chairperson ġdid. U ġejt imħeġġa biex napplika għal dil pożizzjoni U fil-fatt applikajt u vvutawli l-maġġor parti tal-membri u llum il-ġurnata qiegħda nirrappreżenthom bħala ċ-chairperson xogħol hu li jirrappreżenta l-interessi tal-membri, jiġifieri imur lil hinn minn Malta, jiġifieri hemmhekk inkun qiegħda nirrappreżenta fix-xogħol tiegħi bħala chairperson mhux l-interessi ta' Malta biss imma l-interessi tal-membri kollha.
Apparti l-irwoli diversi fi ħdan l-MTA u l-ETC, Tania Milux inħatret ukoll bħala membru fuq il-Bord tal-Osservatorju tat-Turiżmu Malti. Tania titkellem magħna dwar il-ħidma tagħha fuq dan il-Bord, iżda wkoll dwar il-ħajja tagħha lil hinn mir-responsabilitajiet professjonali.
Il-Malta Tourism Observatory ġie mwaqqaf Milux f'Settembru tas-sena li għaddiet. Aħna għandna l-istrateġija tat-turiżmu għas-snin 2021 u 2030. Ir-role tal-Osservatorju hu li jara li strateġija tiġi implimentata. Issa, inti għandek bord u f'dal-bord għandek membri mill-MTA, mill-Ministeru u mill-Industrija. U jiena qiegħda waħda minn dawk il-membri li narrappreżenta l-MTA f'dal-bord. Nieħu ħsieb li l-programm ta' riċerka li hemm miktub fl-istrateġija jiġi mwettaq. u naraw ukoll nagħti l-feedback tiegħi dwar affarijiet oħra li għandhom jiġu implimentati. Wieħed mill-main actions hi li niżviluppaw indikaturi biex naraw il-progress tat-turiżmu u dak ukoll hemmhekk fejn nagħti ħafna mill-feedback tiegħi fl-iżvilupp tal-indikaturi wkoll. L-iktar sfida li naħseb kelli fil-karriera tiegħi li forsi fil-bidu, iktar fil-passat ikolli ngħid mill-preżent, Il-preżent issa ormai wara numru ta' snin akkwistajt ċertu esperjenza u anke ċertu rispett ukoll mill-kollegi tiegħi. Naħseb l-ikbar sfida kienet li forsi qabel meta titkellem mara, dak li tgħid mara ma jiġix meħud bis-serjetà jew biżżejjed mogħti attenzjoni milli kieku l-istess ħaġa jgħidha raġel, eżempju. Dik kont inħossha qabel. Però forsi jiena wkoll ninsab fortunata għax fil-kamp tar-riċerka hemm ħafna nisa. Il-parteċipazzjoni tan-nisa hija pjuttost intensiva anke f'pożizzjonijiet għoljin. Allura, apparti minn hekk jiena bħala karattru qatt ma żammejt lura milli nesprimi l-opinjoni tiegħi, jiġifieri dik hija importanti ħafna anke jekk taqa' taħt B'widnejn torox sort of dejjem għamilt mill-aħjar li jekk għandi opinjoni ngħidha qatt ma żammejt lura minn hemm. Jiena inħeġġeġ il kulħadd, il-bniet ukoll b'mod partikolari għax it-turiżmu hija waħda mill-aktar industrija għandha parteċipazzjonijiet ta' nisa, però għandna bżonn ikollna nisa fuq kull livell. Però importanti li nħarsu b'mod ħolistiku, ġifieri eżempju jiena fil-każ tiegħi qabel ilħaqt il-pożizzjoni li għandi llum ħdimt anke f'front line positions u inti meta taħdem dirett mat-turist tifhimha l-industrija. Jiġifieri fi żmieni eżempju meta konna studenti konna naħdmu ħafna part-time. fil-industrija tat-turiżmu. Illum il-ġurnata dik m'għadhiex tara, m'għadekx tara. Importanti għax inti illum qisu ż-żgħażagħ tal-lum iridu kollox mill-ewwel, jiggradwaw iridu jsiru managers. Mentri ma taħdimx b'dak il-mod, biex inti tavanza tajjeb li tagħti l-ħin tiegħek ukoll biex titgħallem u tkun umli, importanti li tkun umli, jkollok l-ambizzjoni, il-perseveranza għax il-mara fil-post tax-xogħol Hemm bżonn għada trid tagħmel iktar effort nemmen ukoll. Però it-turiżmu kif spjegajt tant fih areas differenti fejn wieħed jista' jimraħ u opportunitajiet u b'xi mod nemmen li kulħadd imiss mat-turiżmu jaħdem fejn jaħdem. Jiġifieri hemmhekk fejn nħeġġeġ lil kulħadd biex biex ma jikkonsidra kull tip ta' pożizzjoni. u hija hija industrija li toffri ħafna opportunitajiet għal-livelli anke biex wieħed javanza jekk ikun ambizzjuż. Filwaqt li Tanya tissokta bir-riċerka u l-istħarriġ li qed taħdem fuqu, aħna se nkomplu nlaqqgħukom ma' membri oħra fi ħdan l-MTA u nitfgħu dawl fuq il-ħidma li qed iwettqu fil-karigi tagħhom. għal-li jmiss. il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu.